Hallelujah. Tuzan azan nga nak tiang zong caan tha caan sunglawi akan zangfa than tu boipa min thang tha si ko se e caan hi akal thua ma e tuzan chu ninga zan ahong si chang e atang mi chu thaizing lakip tu te lo hong si chang e caan hi a hong kal thluahmah ko e na kan khrihfabu zong na kan dawtnak le na kan zohkhenhnak cungah khan lunglawmhnak tampi kan nei kan ei bal lomi hna na kan eiter nizan hna ah ti city hna zong na kan hmuhter ve mi cungah khan lunglawmhnak tampi kan ei ti kha van chim ka duh i thaizing zong chun cawmpiak um lai ca khan zangfahnak ten thaizing cu nam fale zong uh, siangkhar asi ko ca khan zangfahnak ten thazang van chuah ve ko lo ti zong kha van in som than hna ka du i uh, maka edele airport kan rak phak leo ah hin uh, ka thinlung chungah hla arak chuak hla arak chuak mi cu zeidah si ti si ahcun ngai lo zum tua timi hla te kha ka thinlung chungah a rak chuak maw ngai law zum tuah lam dang a um ti lo Jesuh lawmhnak hmuh awkah ngai law va zum tuah u ati le lai ni cu ngai law zum tuah ti na in cun mirang hla in cun trust and obey ti khi si le mah hla te cu airport ka rak phak bak ah hin macu hla te cu bawipa nih a rak ka pek i tuzan ah hin Khrihfa kan nunnak ah hin Aho paoh thlarau le nun ṭhen kan duh dihlak ka zumh. Aho hmanh kan si ah Pathian nih kan i pehtlaihnak ah siseh, Pathian fa kan sinak ah hin aho paoh nun ṭhen kan duh dih lai tiah ka zumh. Cu nun kan ṭhennak hnga ding caah hin a biapi tukmi cu Bawipa nawl ngeih hi si. Bawipa nawl ngeih hi thlarau lei ṭhennak bak si. ka nolh rih lai. Bawipa nawl ngeih cu thlarau lei nun ṭhennak a si i nawl na ngeih lo cu nun na ṭhangla lo. Nawl na ngeih lo ahcun na nun a ṭhangla lo. Cucaah cun tuzan ah hin nawl ngeihnak ah thluachuah a um zia le nawl ngeihnak thawngin thlarau ah ṭhennak kan hmuh ning tuzan ah Pathian bia in kan dihlak tein kan i hrawm ṭi hna lai i Genesis dal kul le dal hnih Genesis dal kul le dal hnih. Genesis dal kul le dal hnih cang khatnak ka rel lai. Genesis dal kul le dal hnih cang khatnak cu hnu tlawmpal ah cun Pathian nih Abraham kha a hneksak i Abraham tiah a ti i Abraham nih Bawipa na chimmi bia ka ngai ko tiah a leh. Cathiang kan relmi Bawipa nih thar thluachuahnak kan pek piak ko seh. Cu hnu tlawmpal ah a te. Cu hnu tlawmpal ah Pathian nih Abraham kha a hneksak a ti i nang le kei nih cun Pathian nih hin hi lio caan hi Abraham hi a hneksakmi a si ti kan theihnak cu cathiang ah ai ṭial caah khan hihi cu Bawipa nih Abraham a hneksakmi a si ti kan theihnak cu cathiang ah ai ṭial caah khan Abraham cu Pathian nih a hneksak a ti. Nan Abraham nih cun hi leo caan ah hin Bawipa nih a kan hneksak ti ai hngalh lem lai lo cu. Nang mah le keimah nih kan hngalhmi cu ai ṭial ruang khan kan hngalhmi si cu mu. Nan Abraham nih cun hihi Bawipa nih a ka hneksakmi a si ti kha ai hngalh lem la lo ti kha ka chim duhmi si. Abraham ti a ti i Abraham nih Bawipa na chimmi bia ka ngai ko ti a ti. Mi Baibal ka rel ah hin khuaruahhar tuk simi cu Bawipa nih Abraham a ti i Abraham nih Bawipa na chimmi bia ka ngai ko ti tuak hmanh u law zeitluk in dah Abraham thinlung hi Bawipa lei a rak hoihter ti kha a fiang tuk Abraham nin a thinlung hi zeitluk in dah Bawipa lei a rak hoihter ti a fian tuknak cu Bawipa nih Abraham a vun ti le cangka in Abraham nih a lehmi cu Bawipa na chimmi bia ka ngai ko ti tuak hmanh u Bawipa na chimmi bia ka ngai ko ti. Abraham a ti le cang kan Abraham nih Bawipa na chimmi bia ka ngai ko ti Abraham nih zeitluk dah Pathian ka attention a pek i a thinlung ka Bawipa lei a mer i Bawipa lei a hoihter timi ka a fiang tuk na chimmi bia ka ngai ko ti khatta lei kan chim si ahcun Bawipa chim ko nawl na ka pekmi paoh nawl ngeih dingah timh cia ka si ti he khin ai khat Bawipa chim ko na chimmi bia ka ngai ko Abraham nih bawipa cu na chimmi bia cu ka ngai ko tiah leh te khatalei kan chim si ahcun bawipa nangmah nawl ngeih ding han timh cia ka si na ka chimhmi paoh keimah ruahnak he ai kalh zongah keimah ti ding theng a si lo zongah nangmah nih na ka chimhmi a si paoh paoh ahcun nangmah nawl ngeih dingah timhcia ka si ti he ai khat. Tuzan zongah kan thinlung hi i hlet cio hna si law nang te tuzan ah an bawipa nih an fial mi poh bawipa nih an chimh mi poh nawl ngeih dingah na thinlung hi timhcia a si ve maw timi hi tuzan ah pumpak cio i hal ve dingah Jesuh Khrih min sawm kan duh hna. Cun Pathian nih cun a thawh i, Na fapa, fapa pakhat lawngte na ngeihmi Isak na dawtmi khi i lak law Moriah ram ah va kal. Cuka ah cun kan hmuhsak laimi tlang cungah khangh thawinak na khangh lai, a ti. Tuak hmanh u law Bawipa nih a fialmi cu a dawt tukmi a fapa bak kha Moriah tlang ah khang thawinak ah na khang lai ti ati na fapa va hlo ti zong se lo na fapa hi ne in in thol ti zong se lo na dawt tukmi na fapa kha ne in in thol ti zong te lo va hlo ti zong te lo ati mi cu kan hmuhsak lai mi tlang cungah khang thawinak ah na khang lai ti na fapa pakhan na khang lai ti dawmi na nihin tu chan minung hi cu si usih law a bawi po o se lo khochia o si kan ti lai Hihi cu bawipa aw si kho lo khuachia aw si kan ti lai nain Abraham cu bawipa hi hawikom a si i bawipa he ai chawn pengmi a si ca khan aho nih dah a ka chawnh timi kha ai fiang tuk aho nih dah a ka chawnh timi kha ai fiang tuk bawipa hi ai kom tukmi si caah khan bawipa aw kha a theihthiam tuk Tuchan minung hi si usih law na fapa na khangh lai timi cu ah hihi cu bawipa aw si kho lo khuachia aw si khuachia si tiah kan leh men lai nan Abraham cu bawipa he hawikom a si i bawipa aw kha a theihthiam tuk i tuak hmanh u a thaizing cu zingka ten Abraham nih a la kha adan adan i Isak le sinum pahnih hna he tiah an kal thawinak ding caah cun thing tlawmpal a hlam i Bawipa nih a chimhmi hmun le a kan kal aa thaw Bawipa nawl a ngeihnak cu a tak in a langhter. Bawipa, na chimmi bia ka ngai ko. Nangmah nih na ka timi paoh nawl ngeih dingah timhcia ka si a tinak cu a ka lawng si loin a nunnak nih a tak in a langhter timi kha kan hmuh khawh. A thaizing cu ti, a thaizing cu ti, a mak tuk. Hmailei ah a ti lo. Hmailei ka tuah te la te lo. Caan a rem deuh tikah a te lo. Tlam a tlin deuh tikah a te lo. Bawipa a theih le cangka pak in a thaizing ah ti cawh ko. Dawt mi na zeitluk in dah Bawipa nawl a ngeihnak ah hin zumhnak kan pa a simi Abraham nunnak hi cawn awk a tlak tawng hmanh u law Bawipa aw theih le cangka in a caan rem deuh tikah ka tuah ti la caan rem deuh tikah ka kal ti la a ti lo a thaizing ah te A thaizing cu zingka tin Abraham nih a la kha a den a den i Isak le sinum pahnih hna he ti an kal. Thawinak ding ca cun thing tlawmpal aa hlam i Bawipa nih a chimmi hmun le khan kal aa thaw. A nithum ni Abraham nih cun cu hmun cu lamhlapi khin a hei hmuh. Cun a sinum pawl cu thawh hna i, Nannih cu hi kaan rak um u. Khi ka ah khin Pathian va biak awkah ngakchiapa le keimah hi kan va kal lai i kan va biak dih nan sinah kan rak kir ṭhan lai, tiah a ti. Dawtmi hna, caang nganak te hi a sinum pawl cu thawh hna i, Nannih cu hi kaan rak um u, a ti hna. Nannih cu rak kan zul ti hlah u. hika tiang hi siseh nannih cu hika hin rak um u ti sinum pawl kha a kal tak hna nannih cu hi kan rak um u ti hna zei ruangah bawipa nih a ka fialmi nawl ka ngeih tikah hin hi hna hi dawnkhantu an si kho ti a hngalh ruangah khan nan nih cu hi kan rak um ti bawipa min thang ṭha si ko seh nan nunnak ah bawipa nih an fialmi tuahnak dingah dawnkhantu a simi vialte cu tuzan tuk in ngol cang hlah usih ti kha Jesuh min sawm kan duh hna bawipa nih an fialmi tuahnak dingah dawnkhantu a simi paohpaoh hi cu kal tak cang hna usih dawtmi hna kal tak nun neih a hau Bawipa na zulh khawh nakhnga Bawipa nih an siami lam na zulh khawh nakhnga ding cun na kaltakmi um hau. Bawipa nawl ngeihnak dingah Bawipa nih an fialmi tuahnak dingah hin zu hi dawn tu a si cun kaltak. Kuak hi dawn tu a si cun kaltak ko. kan taksa tuknak hi bawipa nawl kan ngeihnak dingah a kan dawnkhantu si cu kaltak ko hna usih keimah tinak phorhlawtnak uahnak zong hi aw bawipa nawl kan ngeihnak cu dawnkhantu taktak si hi cu zong cu Jesuh Khrih in kaltak cang hna usih Abraham zong sinum pawl kha hi kan nan nih cu rak um u a ti hna zei ruangah bawipa nih a fialmi tuah dingah khan hin hna hi dawnkhantu an si kho ti a hngalh caah khan ai zulhter duh ti hna lo nihin ah hin nang le kei teh Bawipa nih a kan fialmi nawl ngeih dingah zei hi dah a kan dawn khantu bik si zei hi dah a kan dawn khantu bik si zei ruang ah dah Bawipa nawl hi kan ngeih khawh lo ti si ahcun kan i uah tuk kanmah ruahning a si lo ahcun tuah kan tim ti lo kanmah tining theng si ti lo ahcun nawlngeih kan i tim bak ti lo nain philhhlah thlarau le nun ṭhen na duh ahcun nawlngeih nun lo in cu nun ṭhen khawh si lo zeitluk in bawipa kan thangṭhat zongah zeitluk in thla kan cam zongah bawipa nawl na ngeih lo cu na nun a ṭhang la lo Cucaah zoh law Laimi Khrihfa kan nunnak ah hin kan nun a ṭhang tuk lo. Kan nun hi a ṭhang tuk lo. Atu hi Khrihfa kan sinak hi kum zakhat a luan ve cang cu mu. Kum zakhat zubili kha ka ngakchiat lio deuh ah kan rak tuah. Khrihfa kan sinak hi kum zakhat zubili hmanh a tuah ve cangmi kan si. Zumhnak ah kan der khawh ning le Bawipa nawl ngeihnak kan der khawh ning hi dawtmi hna tu zan cu kan dawt tuk ve hna caah kanmah nunnak fak deuh in i hlat dingah Jesuh mi sawm kan duh hna. Zeidah an dawn khantu bik si? Bawipa nih an fialmi tuahnak dingah zeidah an dawn khantu bik si? kanmah le kanmah hi alai ah kan i chiat tuk i kanmah hi minta ah kan i rial i kanmah hi mintami ah kan i rial caah hin bawipa nawl ngaih kan i harh tuk nangmah hi minta na si lo nangmah hi mintami si lo Jesuh hi minta cu si bawipa Jesuh nawl ngai dingmi kan si nang la kei cu a timi cu cun a sinum pawl cu a thawh hna i nannih cu hi kan rak um u khi ka ah khin pathian va biak awkah ngakchia pa le keimah hi kan va kal lai i ti kan va biak dih in ti kan zumhnak a phuan cang Abraham nih cun zumhnak a phuan cang kan va biak dih in ka rak kir lai a ti lo nan sinah kan rak kir lai ti ka a hmang lo ken a hman Khika ah khin Pathian va biak awkah ngakchapa le keimah hi kan va kal lai i kan va biak dih in nan sinah kan rak kir ṭhan lai ti ka rak kir ṭhan lai ti lo kan rak kir ṭhan ya a fapa cu khangh dingah pei moriah tlang i bawipa nih a hmuhsakmi tlang i khangh dingah pei a kalpi le cu ya zeitindah ma cucu ka rak kir ṭhan a khangh ahcun amah lawng ding pei si cang cu selaw maw a fapa cu a khang ah a dih ko cu ta na zei ruang ah dah ka rak kir ṭhan lai ti lo kan rak kir ṭhan lai a timi tiang kan Abraham nih a zumh mi kha a phuan cang a zumh mi kha phuan cang a zumh mi cum ka fapa hi a thi hmanh thi se law bawipa nih cun thihnak a thawhter khawh ko ti kha a zumh mi cu si ka fapa hi thi hmanhsehlaw Bawipa nih cun thihnak in a thawhter ṭhan khawh ko ti kha a zumh caah khan kan rak kir lai tiah ti hi ka zawn ah hin Abraham nih a zumhnak kha a phuanmi kha kan hmuh khawh ka re li thiang thlarau bawmhnak hal bu he mah Baibal hi ka rel i Zeiruang ah dah mah tluk hin Abraham nih hin Bawipa nih a fialmi hi a tuah ngam ee timi hi kai ruat. Keimah ka van i siter ah khin ka phan lo. Zeiruang ah dah mah tluk hin Abraham nih hin Bawipa nawl ngeih ding han timhci a si. A thaizing bak ah Bawipa nawl ngeih ding i ai thawh ngam colhmi kha a mak tuk. Thla ka cam i cu lio tiah cun Thiang Thlarau nih ka nunnak ah hngalhfiannak a ka pekmi cu Abraham nih cun A fapa Isak nunnak nak hmanh in Pathian bia kha biapi deuh ah a chiah. Cu ruangah cun Bawipa nawl a rak ngeih khawhnak kha si. Ka nawh rih lai. Abraham nih cun a fapa Isak nunnak nak hmanh in Bawipa bia kha biapi deuh ah chiah ca kha nawl a ngeih khawhmi si nihin ni ah nangmah le keimah zong nawl kan ngeih khawh nakhnga deh cun kanmah duhnak nakin Pathian bia kha biapi deuh kan chiah lawng lawng ah hin Bawipa nawl ngai khomi kan si la cucaah cun zeidah priority an da chiah dommi hna a pakhatnak a Jesuh a pahnihnak zong Jesuh a pathumnak Jesuh ti cu a ban maw kan sak peng la A sak lawng ma kan sak peng la. Atuat na nunnak in nangmah ma pakhatnak na si bawi pabia dah pakhatnak si. Na nunnak in zeidah a biapi bik? Zei ruang ah dah nihin ni ahin Bible kan rel ko nain zei ruang dah kan i nunpi khawh lo? Zeiruang dah a tak in kan hman khawh lo ti si ahcun kan nunnak ah hin Pathian bianak in kanmah kha biapi deuh ah kan i chiah kanmah duhnak kha biapi deuh kan chiah caah khan Bawipa nawl ngeih kan i harh tuk Bawipa nawl ngeih kan i harh tuk Abraham nih cun a fapa ngeihchun Isak a nunnak nak hmanh in Pathian bia kha biapi deuh ah a rak chiah caah khan Bawipa nih a fialmi a tak in nawl a ngeih khawhnak a si ti kan hmuh. Cun Abraham nih khangh thawinak ca ding thing cu Isak kha a phorhter i amah nih mei le nam kha a put hna. Cuticun hmunkhat ah an pahnih cu an kal. Isak nih khan a pa cu ka pa tiah a ti. A pa nih cun hawi ka fapa tiah a leh. Isak nih cun mei le thing cu an um sihmanhsehlaw khangh thawinak ca ding tuufa tah khuazei ah dah a um tiah a ti. Mei le thing cu an um sihmanhsehlaw khangh thawinak ca ding tuufa tah khuazei ah dah a si kun a ti. Abraham nih a zumhnak a phuan ṭhiamṭhiam. Abraham nih cun Pathian nih a khan te ko lai ka fapa tiah a leh. Hi khan Abraham nih a zumhnak a phuan ṭhiamṭhiam. A taktak ngaingai te cun Pathian nih a khan te ko lai ti lo Bawipa nih a khang rih lo. Bawipa nih a khanmi ka hmu rih lo kha te lei ka chim siah cun mu. Bawipa nih a khan te ko lai ka fapa tiah Abraham nih a fapa Isak a leh lio ah hin Abraham nih Bawipa nih a khan piakmi kha a hmu rih lo, a hmu rih lo. Nain a timi cu zumhnak tun a phuanmi khi a hmu rih lo. Bawipa nih a khan piakmi tukong ka hmu rih lo. Bawipa nih a khan te ko lai ka fapa tiah a leh i cutu cun an pahnih cu hmun khat ah an kal lengmang. Bawipa nih a chimhmi hmun kha an phak tikah Abram nih biakṭheng pakhat a ser i a cungah thing kha a chiah. a fapa cu a ṭem i biakṭheng cung thing cungah cun a chiah cun ka thah lai tiah nam a vun i lak ah khin bawipa vancungmi nih vancung in a run auh i Abraham Abraham tiah a ti Abraham nih a si hi ka ka um ko tiah a leh ka dawtmi hna Abraham he bawipa nawlngeihnak dingah hin a ṭih zong a ṭih lo a thin zong phang lo hihi bawipa nih a fialmi tuah ding in ṭih tuk thimpang tuk lungrethei tak in rakam se bawipa nih a chawnhmi a thei ṭhan ti la lo a thei ti la lo ka fa hi zeitin ti ma khan a lung kha a buai la i bawipa nih a chawtmi a rak thei kho ti hnga lo a lungthin cu a fapa a rak pe lo bawipa a rak pek ca khan bawipa nih a van chawt ṭhan khawh zongah khan fiang tung bawipa aw kha a theih i bawipa vancungmi nih van cu a run auh i Abraham Abraham tiah ti Abraham nih a si hi ka ka um ko bawipa nangmah nawl ngaih dingah timh cia ka si hi ka kum nangmah nawl ngeih dingah hi ka kum tu zan ah hin bawipa nangmah nawl ngeih dingah ka ra nangmah nawl ngeih ding hi ka kum ti hi ti ve kho hna si lo zeitluk in dah thla a si hnga asi hi ka kum ko tiah le vancung mi nih cun ngakchia pa kha fahnak zeihmanh pe hlah a cungah zeihmanh zong tuah fawn hlah fapa pakhat lawng te na ngeihmi hmanh pek sian lo in na ka um lo caah Pathian nawl ngeih cu na duh ngaingai ti kha ka hngal fapa pakhat lawngte na ngeihmi hmanh ate tampi te lo fapa pakhat lawngte na ngeihmi hmanh pek sian lo in na ka um lo caah Pathian nawl ngeih cu na duh ngaingai ti kha ka hngalh tiah ti Abraham nih cun khua a hei hoi i tukkong pakhat burbuk lak i a ki in a rak tan ko ka hmu a hei fu i valak i a fapa can ah khangh thawinak cun thawi Abram nih cu hmun cu bawipa nih a khan ko tiah min a sak i atu chan tiang zong in mi nih bawipa tlang cungah cun bawipa nih a khan ko ti dawtmi hna Pathian nih hin amah nawl ngaimi hna caah cun khoika poh hin a khan piak zungzal ko hna khoika hmun poh Bawipa nih cun a khan zungzal ko Bawipa min thangṭhat si ko seh Bawipa nih a khan dawtmi hna nang le kei kan rian ngan bikmi cu Bawipa nawl ngaih hi si ko kan herhmi vialte cu bawipa nih a kan khanpiak ko zo lo kei nih ka hei theih ve ning ahcun tu cu tlang cung an kai kho lo ti si cu mu ka hei theih ve ning cu kai thil a thei tukmi zong cu ka va ser lo na mu ka hei theihmi nih ka tiah khin tu cu tlang cung an kai kho lo an ti nan zia zeitindah hihi a um khawh bawipa nih a chiah ca si ko cu Pathian ca har mi zeihmanh um lo nang le kei kan rian ngan bikmi cu Bawipa nih a kan fial mi te nawl ngeih te kha si ko kan herh mi vialte hi Bawipa nih a khan ko ti hi tuzan ah nan sinah tete khan ka duh mi cu si domina philh hlah Bawipa nih hin a nawl a ngai mi hna caah cu mu a si kho la lo kan tinak phun zong ah hin bawipa nin a rak khan ko uh, pakhat tete ka khan la mu kan nau nu pakhat nih telephone in ca ka kuat le man a ka kuat mi cho sismeng a ka te mei hi hmanthlak kan kuat lai ia ka te mei pa hi khi kan i pehtlai a ti kan i pehtlai i atu hi sianginn a dih sianginn hi a dih a dih cang i pastor a ṭuan cang ti kei hi atu sianginn ka dih in hin khi a ka a ka ṭhit lai ti bak hi kei ruahchan tuk i bawipa nih a ka pekmi va bak a si ti hi ka zumh a ka ti nain atu rong kan i chawnh ahhin a sin kan pi bak lo ti le a sin kan pi bak lo le atu hi khi a thli te khin a ka hlat mi a lo ti mah cala bawipa na ka pek mi si ti ka zumh bak phone le thla hong ka chom piak to a ka ti le amin kha ka pek la amin chu ka chim duh la lo mu ma kan man thak ti chu aka kuat le boipa na ka pek mi si ti bak ka zum ko tin le ma kan thla ka cham thla ka cham le ma chun boipa ni asilo akati asilo akati ama ni khan boipa na ka pek mi si ti ka zup ati boipa ni asilo akati ha sicun ka chim la lo ka ti a ruang cu amah ruah ning le bawipa ora mi kha ki ai lo ti lo ai lo ti lo rong khin ka chim ngam lo lo ka um le amah nih khan zia thla kan camter mi cu a phi na hmu lo maw a ka ti ka ti mi cu a phi ka hmu ko na mu nangmah ka nei ri di tikah bawipa bia rak ra mi kha cohlan dingah nei tim cia tikah ka chim te lai ka ti le okay a ti a um le ani inn tein khan bawipa hi caan a rak la mu cu bawipa bia a rak rami cohlan khawhnak hnga ding cun yes a si pek no a si pek cohlan khawhnak dingah caan te rak la le avan ka chon le hong ka chim ko yes ma no ka cohlan pak lai tiah bia ka khiah ti bawipa nih a selo a ti tiah ka ti cikhat te cu a ngaih chia zei ruangah caan saupi ai kom mi ai pehtlai nan si ca khan le thlacamnak tlang na um maw ka ti ka um ko ka ti ka rak ra la ti rak ra ka ti avret bakhan kanmah kan in lottery ti akhan ka lu tare bai mu boipa nih thla kan cam pek e hi pa hi chu asilo e ava ding chu pastor asalai an ti ka ti le ai si meng mei kan camtermi pai pastor si mah kan camtermi pa pastor si a si ko la mi a si ko la ka ti mi cu si lo e do pastor cu dang zon um ko chu ka ti mi cu si lo e a dang zon um ko chu ka ti le ani ni khan minung hi ti chan tampia chu mu thla kan cham ter min ai boi pano ngai du rak si lem lo khin boi pa ni asi ti mi du ruang zong hin thla hi cham ter mi kan um ve cho boi pano ngai du ruang si lem lo kin ka tu ding mi hong ka thau khan se boi pa ni yes hong ka te se ti du ruang thla cham ter tampi ka tong Cu tikah bawipaw sin a rakmi kan theih tikna a cheu cu an hmaipunh bak ti lo. A ruang cu anmah ruahnak le bawipa sin a rami ai kalh tikah khan cohlan an i harh tuk cang. Cucu kan rak i uah tuk ca si ko cu. Kha tuak u law dawtmi hna Bawipa nawl na ngeih khawh nak ding cu nei tangdor a hau. Zei ruangah? Peter kha zan khat dei a vorh cangmi ah a thazang a chuih a caan vialte chuah in sur a thlak i nga pakhat hmanh a tlai lo. Cu zan khat dei a thazang cu a caan vialte pam in a tuah i zeihmanh a tlaih lomi rian cu Bawipa nih a feel ṭhan. Bawipa a ti. Zan khuat dei ka vorh ko na zeihmanh ka tlai lo ti. Nain nangmah nih ti ko u na ti ahcun sur cu kan cheh rih ko lai. Nangmah nih ti ko u na ti ahcun sur cu kan cheh rih ko lai. Khattelei ka chim si ahcun mu nang cu ti cungah nawlngeitu na si. Rili cungah nawlngeitu na si i hi dirhmun ngatlaitu dirhmun ka phakmi na vel thawng na si. Cucaah cun nangmah cu zeitindah na bia cu kan el ngam lai? Rili cungah nawl ngeimi Bawipa, nangmah nih tuah ko na ka tel cun zeitindah kan el ngam lai? Ka tuah ko lai ti i nawl a van ngeih tikah cun tam tuk hringhran a tleih i cu ah cun an sur cu tleh dikdik aa zal i Peter nih Bawipa zan khuadei kan vorh ṭul ma zeihmanh kan tlai lo ti i a timi te hmanh kha Peter cu ai ngaichih tuk i Bawipa misual ka si ka kal tak ko a ti. Naw ngeih ding ah i tangdor a hau. Kan thinlung hi Khrih tangah ai dor bak a hau. Keimah tinak cu a ngah lo. Keimah tinak cu a ngah bak lo. Cucaah cun thlarau lei karhlannak ah hin a kan dawn khantu bik hi kan nupi an si lo. A kan dawn khantu bik kan val an si lo. A kan dawn khantu bik hi kan member an si lo. Pakhat le pakhat kan si lo. A kan dawn khantu bik cu keimah tinak hi si. Cucaah zeitin ti Paul nih

vai sampi hong ka pe ko cang ko ngol la ati ka tile okay si chun thla ka cham ta la te thla acham le bawipa nih atuah kho ko ti ti bawipa nih atuah kho ko chu chun ngol ha se va chim ka ti e ka tile ka va kal ka va chim le ah ama nol pi na ka ti

Amah a thi la le be Khrih a nun lai cu keimah tinak a thi lo cun Khrih a nung kho lo. Keimah tinak hi a thi lo ahcun Khrih a nung kho lo. Ca meng a nun peng ahcun Khrih cu nung la lo cu zeitik hmanh ah. Ka chungah Khrih a nun khawh nak cu hi ca meng ṭial hi a thi bak hau. Mah cu ka hawinu cu ah mehe cu si lo vaih pastor cu an tampi ko cu ka ti le aw va ngeih zong hi kan za cang le te ha le ah ro ulh thlacam kha thawk i mah khan a timi cu sizmeng kan ti mi kan ti ka hei in ti soi se ko e ti no ka ngai lai bawipa sinin a rami bia pau hi yes asi pek no asi pek a ka cho thlan lai no ka ngai lai ti mi he ka ra chang ati ma cha chun kai lo tuk ke ka pe tlai ti la lo mu no ka ngai lai ati ma khan rol a ul rol a ul i nilli a ula khin tlanga mi pakhat a rak phan thlacamnak tlangmi pakhat rak pa nih ka va don ka va don i pumh lai te khi si cang i mah lio cun atu cu minung kan tam tuk cang caah khin phone ke registration in khin form phi a hau thlacam cah na ke prayer request ke a hlan ah cu mu catlap te khin se catlap te khin min kum cun thlacam cah mi te khin catlap te khin kan rak pek ton hna catlap le bol pen ca ka va pek lama cun pastor rak se pastor rak se ma ka thlacam te ca ca ca prayer request ti nih khan zeiti thlaca nga ka ti ka hei zoh cu nupi caah nupi caah timi te kha aca siapa ka te hoi te zia okay pastor tuan nak sau ngai chang chu kum lai khat kum lai ni si chang cha khan tlangwal in khan ma tiang kha tuan chang e zia nuak na ngei lo ma ka ti le a hei ka tel ani zong kha ki a on na tuk ve a hei ka tho le Siawa meng a kata hote ka uar min hen an ku uar ve lo ku uar a ku uar mi pol hi ku uar ve na lo ti le atu tiang hi nunga ka ngei lo i tu tan chu ka cha bak ve ko hi ati a tha tu ka te makan a thaizing se a kip tu a khin tu chuni kan chom piang na ban tu khan ti jing service adin khin biak an sak kan ti mi maka chun i hel khi se ma kha luk dal ra chang hlei kwa phuan bu in khan biak in kan sak kho nak ha ding cha khan biakinn sak khawh lo dingin a kan dawn khantu rul le tlang ngai ko kan lam kan van i hel le mah leo cun kam hai ah khin ka hoi nu cakal cu nu cun sia pa pastor pa cu se cun kai la ka dot ka kan kui kan i tlai la kan hei kal i mah leo baka cun boi boi pa bia ke rak ra i ka fa zok na mah na pani ke an dong ti lai keimah nih ka phot mi na an si an donghnak ai khat lai tin bawipa bia ra ko ka lau tuk ai ai table means lo chu ai table means lo chu ma chu chu tlang ei mu chom mi long khin se ma khan ka dot ka tilo hoi tile zo man tu nai wa kha bawipa ne ka chon ka tila zai ati chu zai tila amma pani kan dong na ai khat la tila ani um te bakla khat ka to ni ke vai mu ka do ti ai ra ring tuk ni se bichim ai ra ring tuk ni se ani kum nga si US ram zong a thangmi si ca khin te ka do thang tukun chim la ka ti thang tukun chim la asi lo so la chun ali sani ti so la ti le e ka ti le company hel than le chim lo bang kum kho hoi lo le ka chim hoi than le ma kan ai kan he yak lem ti lo adi ma chun ha zeitin da si kho e ma chu chu boy pa bia rak ra ko chu ka ti le ka dot ni itial itial oh bawipa sinra bang mi sikhat atling ko la chu ka ti ma khan akip tu ni thum nak van si i ma chu ko hoi nu chu ro ul avan ilim deng khi si chang ma khan leng ha khin lottery in chan leng ka he zo i lung thut dan tia khan an thut ri ka mu ko na Eh, ka hmuh ko ṭhan nai de ka ti. Le ka lut ṭhan. Tlawmpal ah cun ka hawi nu cu hong tli le sit main sit main ka ti hawi ka ti le. Ai a ti a thaw bakhat chuah. Le zeitin ka ti le mah pastor pa nih khan cikhat te biru ok na ṭhang hamo ka ti le ka ṭhak ko ka ti le nang mai bawi pa nih a ka pek mi nupi na sia ka ti le ka lau tuk a ti amma cu sok nga adeng pung san kan rak ra le zei na ti ka ti le ai li ova ka thi lo lo aw ka ti ko ti a zi a si maw ka ti aw aw na ti ko a dih cang ko cu ta la ai keimah zong ka rang tuk le aw ka ti ko ti ma khan a bei mu ka ti kai pet sual mo a ka ti si lo e sia vil zong ko hi cu ni ah khan kan i hela khan pei bawipa bia rak ra cang chu ma cha khan bawipa a si ko e ka ti ma khan ai asia cun o a ka ti asia cun pastor nu le nangmah nih ta thana kan cham piak ko ka ti le o kha chu kan i cham piak ko ko na ka ti le pastor nih le atha na la na office room ah pastor le keima ni thla kan cham piak na pastor te zong nih ra kan ngai thiam ko na zilate thla kan cam piak hna i pastor nu nih thla van cam le bawipa nih kut khapal in si ti khan an i lawm tuk cang eh amah khan a siapan nih khan siangwa meng ka te hoi ti tette ka khang ta kho ma ka te khang ta kho ti a bawipa no nge hi cu thluachuah bak sa ko te cu zei ruang ti cun phungthluk bia te atu hi nupi ṭhi rih lomi kan ti duhnak hna si lo hi mu nupi ṭhi rih lomi mino pawl kan ti nak hna si lo mu phungthluk bia dawt ti cu nupi ai mu mi thluachuak si ti cu o o nupi mu zong i thluachuah si cu wa te khan amang tuk a ka ti zia ka ti le ani kha an Khrihfabu khan amah long pastor si tikah khin amah long pastor si tiah khin tampi khi crusade ti bantuk kha an thlah tuk ko na khan khi sau deuh ro ul i rat dingah khan caan a hel ngam tuk hnan lo na khan in ah thla ka cham ti in te tukin ka kal ton ti ka thinlung bak a hin chun ah thla ka cham le boipa ni a ka chon hei ti pastor pa ni chumu ka fa pa va kal Emmanuel prayer house a khin ni hlei li ro va ul lo nupi kan pek la khika ah khin nupi na hmu la ka ti ti le ni hleili ka khin rawl mu le na nupi ding cu kan pek la ka khin aka ti ti ka lung chung zeitin dah ro ul thet am nak tlang ha cun ki mino te na civui conference te na khin va kal nunga kan pek la nupi kan pek la ti cu ki ai ki va zum deuh kho zong si ti ro ul thet am nak va kal ni hleili ro bu lo nupi kan pek la ti mi cu vai zuk a har ngai te dan ah ziah bawipa na ka fial mi si ahcun ka tuah ko lai ka ti i khut ka hal tik na zong Khrihfabu nih vai an thinlung chungah kalter duhnak thinlung te zong an ka ngeih nakhnga tiah khan thla ka cam ti ka van chimh hna te ah khan an i lawm tuk ti member paw kha a sia pa vakal vakal vakal vakal an ka ti te ka rak ra pak ve le hi hi ka bak a hin bawipa nih a ka pek bak ve ko hi tiah khan a ti ti dom min ha kha bia kan hal to hna lai zo u law Siapa kha Bawipa nawl ngai hlah sih law Bawipa nih a timhpiakmi nupi he khan an i tong hnga maw? Tong hlah. Nawl a ngeih caah a si. Dawtmi hna, nawl ngaimi le nawl ngaimi an i tong tawn. Nawl ngaimi le nawl ngaimi an i tong tawn. nawlngai le nawlngai lo la zongah na tong top nawlngai lo le a ngai lo ma ve si ko hi a ngai lo ngai lo pakhat deuh zong nih van ngeih ve zong um ve bak la atu ah cu ka tuah ve la ti phun mu adin le ka ding ve la ti phun amah long ma ding ko ti phun Dawtmi hna, thlacamnak tlang zongah Bawipa nih cun nupi siapa caah khan a rak chiahpiak khawh ko ka tinak cu nawl a ngaimi caah cun khoika hmun poah ah hin Bawipa nih an herhmi kha a khaan piak peng khawh ko hna ti kha ka chim duhmi cu si. Cucaah cun nawlngaih nun hi tuzan thok in ke zuan hnawh ve hna usih timi kha Jesuh Khrih min sawm kan duhmi hna cu si. Zoh hmet nu law hi ka hin Abraham cu khua a hei hoi i ati Abram cu khua a hei hoih i tukkawng pakhat burbuk lak i a ki in a rak tan ko ka hmuh. A hei fuh i a va lak i fapa can ah khangh thawinak can thawi. Abram nih cu hmun cu Bawipa nih a khan ko tiah min a sak i atu chan tiang zong mi nih Bawipa tlang cungah cun Bawipa nih a khan ko an ti tawn. Bawipa vancungmi nih Abram cu van cu a voi hnihnak a run kawh ṭhan i keimah nih keimah min hrimhrim biakamnak ka ser lai hihi bawipa chimmi bia a si fapa pakhat lawngte na ngeihmi hmanh pek sian lo in nak um lo caah thluachuah tampi kan pek lai fapa pakhat te na ngeihmi hmanh keimah caah na sian caah mu na sian caah thluachuah tampi kan pek lai cang hlei sari van i arfi zat le rili kam i thetse zat kin tefa kan pek lai na tefa ni chu an ra kha an tei hna lai cun vawlei cung mi phun vialte nih na tefa thluachuah ka pek hna bantukin thluachuah kan pe ve ti an ka nawl lai hi vialte hi nangmah nih ka nawl nang i caah a si hi vialte thluachuah kan pekmi hi nangmah nih ka nawl na ngeih caah a si Dawtmi hna, kan miphun caah thluachuah phurtu nu, thluachuah phurtu pa kan si khawh nakhnga dingah cun Bawipa nawl ngaih in thawk hau. Bawipa nawl ngeihnak thawngin thluachuah phurtu pa kan si kho. Hallelujah. Bawipa nawl kan ngeihnak thawngin kan miphun caah thluachuah phurtu nu kan si kho. Cucaah tuzan ah ka thawngṭha tlangtar cu nawlngeihnak lam cu thluachuah hmuhnak lam a si tiin tuzan thongṭha ka tar nawlngeihnak lam cu thluachuah hmuhnak lam a si lam dang a um lo ngai lo zum tuah lam dang a um ti lo Jesuh lawmhnak hmuh awkah ngai lo va zum tuah u trust and obey there is no other way to be happy in Jesus but to trust an obey ngai lo zu lam dang a um lo ati bawipa ka i bochan law a no ngai ati mirang holh thiam tuk mi hna van ka rel hlah u thlacam nak tla khan mirang holh long tein kan sak ve cu lai holh in kan sa tuk lo le hi ka hin lai la kam van sak kai nom ngai a hla na chun mirang hla he vietnam hla he korea hla he kan sak le voi kha chu korea hla ka sak cho pastor nu ni khan mu nawlngeih timi hi kan chim ta hna la mah tuhnak kaltak a hauhnak kan chim hna la maw pastor nu ne kha kan auh a kan auh le ti ve cu mirang lawng te kan raksa mirang lawng te kan raksa laimi kan hong tam pah ve cang vietnam zong an hong tam pah ve cang korea zong kan van tam pah cang le holh li eh, koi lai holh korea holh mirang holh vietnam holh holh li bang hlan nan sakla ti ko hi holh li le sak ding cu mirang holh le lai holh kha cu kan ngam deuh ko Vietnam holh ka ri mi cu a har ning oh okay hai hai van sa ta ko ning lo Vietnam Vietnam hla chu mu dan Chris lai son song doi ti ki se le doi doi doi ti cu cawn vei cawn zong kan cawng kho lo nan pastor nu nih nan sakla ti bak se a kan hruaitu pastor cu nawl ngeih bak hau cu mu dot mi na na pastor norm hat na ngeih khawh lo ahcun bawipa nawl ngeih cu nei har tuk lai nan sakla ti se mah cun minister hi kan um i kanmah nupa cu lai hoih va si ko seh pakhat hi Korea si pakhat cu Vietnamese cu se ve cu aw kan van sak kan ni te amah zong kha aning zakla ti zong cu kan phang hoi kan i sum khoi lo le ka thluak ka chuah la tin cu sako de mark bakai mark baka mas kai tat bu pakhan vietnamese la chu ka chon le wa chung Korea kha kan van cawn ve ṭhan. Korea cu kan van cawn. Ah buji, ah buji, kha. Kan van cawn i van sak cu si. Nommi hna a ol lo dawkaw. A ol lo dawkaw. Sinain Bawipa nawl ngeih ding i kan i pumpek caah khan dawmi hna kanmah duhnak kha kan kaltak i khakha kan cawn ko cu Cucaah cun ti tuzan zong ah hin thazang pek kan duhmi hna cu tuzan nan thazang pek kan duhmi hna cu dawtmi hna bawipa nawl ngeih lo hi nun thlarau nun ah mu ṭhen khawh a si bak lo thlarau nun ah ṭhen khawh a si bak lo a har tuk kan cawn a caan ah cu atu ka chim ka si kan ni pa kan i palh pah a ruang cu kan mah holh si ve lo tiah khan kan i harh tuk kan i harh tuk nang kan cawn kan cawn i a hnuah khan cun bawipa nih van kan zaangfah tikah cun a hnuah cun kan van sak khawh mu cu bantuk ni nih an ti no ngeih timi hi kan i ziak lem lai lo mu asinain no ngeih nun in nifatin te kan nun kha mu ke kanmah le kanmah ka kan i train ahcun mu nawlngai khomi kan si ve ko e ka tuah kho la lo na timi kha mu bawipa nih na tuah khawh ko an tia ka tuah khawh la timi lungput kha ngei usi law no ngai ding zongah khan kan thinlung kha timh cia sin ha usi ti kha tu zana hin bawipa jesuh khrist min som kan duh mi hna chu si kha cun hi ka zo tia hin dom mi hna bawipa nih ti ko chu hi vialte hi nangmah nih ka nawl na ngaih ca a si ti hi vialte hi ti hi vialte thluachuah kan pekmi hi thluachuah purtu pa na si khawhnak cu ka nawl na ngaih ca a si ti domina pakhat te tette ka van khan hmanh lai mu Law ngeih timi hi mah duhnak kaltak peng a rak hauh sia mu. Atu zong atu ka chimmi ka si. Korea hla kan cawn nan caan saupi kan rau. Vietnam hla eh, Vietnamese hla kan cawn nan saupi kan rau. Ma cu cu anmah zong si ve lai hla bak an sak khawh ve ko cang cu. Atu i kan eh, rian kan tuan ti minister te nih hin ama eh, kan hawile zong nih hin lai hla te hi an sak khawh ve cang cu lai hla te hin sak khawh ve cang atu kan pastor na zong khi bawipa kai lom tuk bawipa jesuh kai lom tuk ti hna a chim thiam tuk ve cang ha pakhat te hi ka zon ah hin tette van khan ka duh mi cu ti kan upa pakhat a rak ra thlacamnak tlangah kan upa pakhat thlacamnak tlangah a rak ra i ma cu cu ngis somli ul voi hnih nak a rat si ngis somli inn ah voi khat cu bawipa nih a rak kalter cang a kal cang inn ah le a voi hnih nak kha uh, thlacamnak tlang a rak phan le ma ahcun atu ka chimmi kha si kan i hel i kan i hel dih khin ka farnu mengku a ka ti le hoi ka ti le cikhat te biruah ta awk na ṭha maw a ka ti a ka ṭha ko ka ti si cun bia kan ruah ta kho maw a ka ti bia kan ruah ta kho maw ka ti zeitin ka ti vei mu a ka ti o ka ti ka thi lai a ka ti ka thi lai i mah ka thi tikah hin ama evangelist sia pakhat kha ka ruak cung i thongtha chim dingah khan ka chim cangmi um i zangfahnak tein nangmah zong hi kan chimh chi i ka thih tikah amah zong kha khi na rak theihter ṭhan ti la a ka ti la ka lau tuk i ziama cu cu ruah lo pi cu mu mah bantuk cu khi a ka ti hnga ti kha ka ruat le zeitindah cucu a si khawh ka ti la a khi van ka chim deuh tuah ka van ti i na thi bal la lo cu ka van ti lih lo te cu mu na thi bal la lo cu ka van ti a hnuak hin ka ruah ṭham mi cu oi mu cu cu bawipa nih na thi la ka ti mi pi cu mu cu na thi la lo ti cu ka va ti o ti kha ka ruat ṭhan le bia ka ruah bia ka ruah mi cu inn ah thla ka cam te inn ah thla ka cam lio ah khan bawipa nih a ka chawnh ti bawipa nih a ka chawnh mi cu bawipa nih a ka chawnh mi cu vai ka fapa Emmanuel prayer hawa na vok kal lai i ni sawmli rawl na ul lai i na thi lai a ka ti te i ka nawl na ngai lai maw ti kha a ka ti te mah in ka timi cu bawipa nangmah nawl ngeih dingah timhcia ka si na nawl ka ngai lai tiah ka ti mah bak in khan kan nu kha ka chimh te mah ahcun Kei palh lo ahcun an fa hi a thla hnih in thla thum hrawng te khi si a fahniang te hi a nupi hi nau a neih ka lawng si i thla hnih in thla thum kar te khi si la mu i a pali nak si a pali nak mah cu kan nu kha ka chim i kha dawtmi cu tu cun bawipa nih a ka chawnh i bawipa nih an cawm hna lai Mah hlan vialte zong hi keimah ka si lo Bawipa nih keimah hmangtun an cawmmi hna si i keimah Bawipa sin Bawipa nih a ka lak hnu zongah Bawipa nih an cawm ko hna lai e ti khan kan nu kha bia ka ruah ti mah cun kan nu khi ka zoh ah khin ka zaangfak ngai ko ti mah khan ka chungkhar vialte kha ka auh hna i barbecue ka cawk ti barbecue ka cawk barbecue ka ka piak hna i kan chungkhar vialte ka ka sawm hna i ma khan kan ei i bia ka chimhmi hna cu kha bawipa aw cu tucun a rak ra i kei cu ka kal lai ka va thih lai ca hin bawipa le nanmah kut chungah ka nupi le ka fale cu ka chiah ko e ti khan ka ti thla kan cam hna ti mah khan an van lawi dih mah cun kan nu cu a van it i ka fale tete an van it i an lucung khan ka kut ka chuan i thla ka van campiak hna i ka fale ka van hmuh hna hin cu thli ka mitthli ka ha bak ko ti khang hngakchia tete van kal tak ding kha mu cui ka fon hiang te nil a thla long sri ti ma kha an lucung te khan ka kut ka chuan thla ka campiak hna i o bawipa nano ka ngai ko lai nano ka ngai ko lai nangmah ta an si keimah ta nak nangmah ta an si deuh nano ka ngai ko lak te zang khoda hi kai hngilh kho lo te okay van kal tak ve ding te tak cho acha khin a har ve chu te i arak phan arak phan i a ka chimh kha ni hran ni hlei nga kar hrawng a sia khan a ka chimh kha si le a ṭhawng tuk ma minung hi maka ka thi la ka tia khan cun ti zeitik a tle a der thlop ma ti la ti phun khan ka ruwa ve chang chu mu le a rak rat ah khin service ke a ra peng zing chiar bible rel nak zong a ra peng a cana chu amah hna nih khin tlangra mi khi pathiam dian tha zang a pek hna zan zong a ra zing zong a ra ziah me hi nikhat hnu nikhat in der lei panh lo a ṭhawng chinchin ko hi ti ka ti oh a caan ah cun ni sawm thum tiang na kan ṭhawng ni sawm thum in ni sawm lit kar kan der ve cu mu oh a tuan deuh rih le si ko hi ka ti ni sawm thum rong zong hong si mah zong a ṭhawng ṭhiam ṭhiam ko thum nga hong si thum nga zong cu ṭhawng ṭhiam ṭhiam ko a ka ti thum sri hong si ma ahcun thla ka cam thla ka cam i thla ka cam lio ahcun thla ka cam i thla ka cam lio ahcun bawipa bia rak ra bawipa bia rak ra mi cu bawipa nih a ka chimh mi cu ka fa mah mi pa khi na hmu ko lo maw ka ti bawipa ka hmuh ko ka ti kum khat chung an inn man kha nan liam piak hna la a ka ti bawipa nih cun a bawipa kan nei lo ka ti mu US ram ah inn kum khat man liam piak cu kan nei lo ka ti kan nei lo ka ti te ah khan mah cun bawipa nih a van ka chawnh cawhmi cu nan ngei ko a ka ti le lih lo ti cu mu kan i khon mi te khi um le hi cu a herh tak tik lawng ah kan hman la ti mi te khi kan i fim mi te um le e kan ngei tak ko ti dok men pathian cu hlen khawh si lo mu kan thu mi tiang zong a mu di le ti bawipa cu hlen tim bak la u hlen khawh si lo mu zeitlung dah dawpmi na pathian mai zeihmanh thuh khawh si lo a thli te na tuahmi sualnak hmanh khi a hmuh ko bawipa nih cun si lo maw a thli te na tuahmi vialte a hmuh dih moses lai a nawn lio ah kan hnu lei ai her mai le her ho man ning ka hmu lo a ti a thah cu mu a hmu tu rak um ko su bawipa hmai an zeihmanh thuh khawh si lo sualnak chinchin cu thuh khawh si lo mah kan a ka ti ma cu cu khua ka ruat kum khat chung im man nan pek pek hna lai ti te khan kei nih khan e atu hi bawipa nih pe afop hi lak a tim taktak le nunnak lak a tim taktak le a nupi le fale hi kum khat chung im man hi pek piak ding a kan ti le si ko lai te bawipa a si ahcun kum khat an im man cu zeizah dah si lai tiah ka ti ti a kan bawipa bia ram cu dollar thong hra sila te dollar tong US dollar in thong hra sala maka ka pe u tiah kan te makan amen ka van pek ah khan ka dawt kha ka chim ka dawt tu chung ka thla ka cham i doko boipa bia chu te chun arak ra chu ka ti makhan aka timi chu a vai ke nang hi pek na du tuk la cham ri ka ka ti ke na lungchuak na asi maw silo bawi bo aw thla si ko timi ka van cham ri ko a ka ti le e ka ti le ka cham than ka cham than le bawipa ora mi ning te chu ara than te a kan a ra than ko ti a si a chun zia ka do bawipa no chu kan ngai lai chu kan pek lai a ka ti makhan ma akan thum sri thum riat thum kwa ro hong si akan birwa kan du a ka ti ka ta pa ni chun birwa kan du a ka ti hong ko ruwa ko ka ti ati mi chu Bawipa nih a ka chawn a ti. Zeitin ka ti Bawipa nih ka fa na thi lai lo. Ang thi lai lo. Na nunnak hi ka duhmi si lo. Na thinlung hi ka duhmi si. Zeitluk in dah ka nawl na ngai mu ngai lo. Keimah nakin dawt deuhmi na ngei maw? Timi kan hneksakmi si. Na thi la lo. na nunnak hi ka duhmi si lo na thinlung kha ka duhmi si na pa ka si na inman vialte kan khaan piak dih lai na inman vialte kan khaan piak dih lai na pa ka si nang cu ka fa na si zeihmanh na thinphang hlah bawipa nih a ti ai lawm tuk la thaizing cu sampi oi ding cu sang cu aw a hong le bawipa nih na thi la lo a ka ti ṭhan hi Vei, na nunnak cu ka duhmi si ṭung lo. Na thinlung pei ka duhmi si ko cu. Na inn man vialte zong kan khaanpiak dih cang tiah ka pa nih a ka ti, ti. Bawipa nih ti hmanh ka ti ti lo. Ka pa nih a ka ti, a ka ti. Ka pa nih a ka ti le a ti. Mah lo hin ka lung cu, oh, mah kha pei kan mah a kan fialmi kan si cu. ka lung chung ka kaan ka chung lo ka lung cu o ma kha pei bawipa nih kanmah nupa za kan fial cu o le ka hi tim cu si si si se si se a ṭha tuk ṭha tuk ka ti ziar ko ka ruah mi cu pek lo ngah ti ṭung lo pek lo ngah ti ṭung lo Bawipa nih amah zong chawnh cang i kanmah zong a kan chawnh cang i nawl kan ngai le timi cu bia kan khiah cang mu. A thaizing ka sampi rak ei Bawipa bak nih kan pe cawlh u ti bak si ko. Pe cawlh u ti bak si ko nih cun sampi ka tlawmpa an ei nu ka lawi lai a tlun lai a ronh te ding ka rua Bawipa nih atu atu ah pe cawlh u sampi rak ei bom pe cawlh u ti si mah khan ka do van tial ko ne si ka ti le mah cu check cu a van lak le khet cun kan nei ve lo cu mu thong hra cu chek te ka van lak lama khan boipa ni nangma an chami zakhat nangma ni ṭial ka ti la ka tho lai 10,000 hrim ka ṭial bal lo ka ti nangma ni ṭial kho ka ti e ate ma kan chek a cun thong hra ti ka ṭial ma khan boipa ni kumkhat chung nan imman an pek piak na tim boipa ni an pek timi te khati kai ṭial piak imman tu ka ka tun ka hei chim chubom ti cun boipa ni an pek timi te kha kan ṭial mah cun sanpi oven ei dih ten khan kan nupa cun cavawm te cu kan pek bawipa nih an pekmi se tiah khan kan van pek i mah cun bawipa nih an pek na ti cah kai lak lai ka ti zei ruangah bawipa nih ka fa na pa ka si kan kham piak dih cang ti cah bawipa nih an pek na ti cah kai lak bak lai ka ti lak bawipa nih an pek mi si ka ti chobom cu van lak i chobom cung a mitthli kha dor dor dor hong tlai ka pa zum awk na thlak tuk nang cu na bekam bantuk rian na ṭuan bochan awk na tlak tuk na ka deuh bal lo ati cabawm te cu a lak i a mitthli he cu bawipa sinah lawmhnak a chim dawtmi hna a hnu ah amah nih tette a ka khan ṭhan i a timi cu thonghra kha a zar ṭihṭi si ti an inn a zar ṭihṭi si ti oh kei cu an inn zong cu zeizah a si ti cu ka thei lo cu mu kha vai ka ti mi chu ka tha ka ti hoi te e vai mu zara fat num hai nu le vai Eliza bantuk si ko chang he kam pek ahcun kan thi la ti pon mu nain a ngeih mi zalom bawi pa zoh ti acha pe kho cu ti cu tikah Zarfat nu hmei nu zong a chiti um ca lawng lo ti. A changvut um ca lawng lo ti. Nen ni ah hin dawtmi hna, Bawipa nih kan bengh hi zeitik hmanh ah a minus ter bal lo. Kan herhnak ah a herh let tiang in, a herh leng tiang in, Bawipa nih ni tiang a kan khan piak. Bawipa min thangthat si ko seh. Bawipa na kan khan piak. Nawl ngaimi le nawl ngaimi cu an i tong tawn. Nawl ngeihnak in thluachuah a um. Mah ahcun dawtmi hna, Bawipa nawl kan ngaih tiang thluachuah hmuh duh ruang nawl a ngaimi si hna hlah usih. Bawipa kan dawt ruang nawl ngai hna usih. a kan pek ṭhan lo zong a poi lo hallelujah a kan pek ṭhan lo zong poi lo amah Khrih pe kan neih cang cu a kan pek ṭhan lo zong poi lo a kan helmi kha a kan pek ṭhan lo zong a poi lo e amah Khrih me kan neih cang cu kan Pathian min thang ṭha si ko seh cucaah cun tuzan nan dawpmi u le nau nu le pa vialte hna tuzan thawk in cun nawl ngeih dingah i pumpe ve i thawk ve cang ti kha tuzan ah Jesuh Khrih mi som kan duhmi hna cu si kan dihlak tucah Bawipa nih thluachuahnak kan pek piak seh kan dir lai ngai lo zum tuah timi hla kan sa lai i Bawipa nawl ngeih ka duh ve ko ka zangfah ko tiah thiang thlarau bawmhnak kan hal hna lai hla hruaitu kha prayer worship nan cungah kai lawm tu an dil A nambar cu ka van thei lo le zangfahnak tein ngai law zum tuah lam dang a um ti lo. Zathum le sawmthum le panga, 335, zathum le sawmthum le panga,